għandhom di tradizzjoni fil-festa, waħda mit tradizzjonijiet bħal mem tradizzjonijiet oħrajn. L-Sinjur li tkellem hemmhekk nixtieq ngħidlu li iva, il-festi jiġbdu nies lejn Ġesu Kristu għax min imur fil-funzjonijiet tal-Knisja jitgħallem fuq l-għamlu l-qaddisin biex nimxu fuq il-passi tagħhom ħa naslu għand Kristu. U nistiednek tmur u tarahom u tismagħhom il-funzjonijiet fil-Knisja biex tkun taf kemm il-festi jattiraw nies lejn it-tagħlim li għallimna San Pawl fuq Ġesù Kristu u l-qaddisin l-oħrajn kollha. Sewwa? Issa, l-aħħar ħaġa li xtaqt nagħmel, il-festa aħna mil-għoxlaqda tagħna tal-armar sar għamlet seminar li semmietu Il-Vetrina tagħna l-Maltin. U dak huma l-vetrina tagħna l-Maltin. U dak kollu li jsir fihom qed juri l-kapaċità tagħna, qed juri kemm aħna poplu li nafu nkunu spiritwali u nafu niċċelebraw ukoll. U għalhekk għandna niqpaw il qudiem innatfuhom biex inkomplu ingawduhom. L-aħħar ħaġa semmit il-wirja li se ssir tal-armar fil-Powerhouse, nħeġġiġkom biex tattendu u min irid jesebixxi, u propju llejla wkoll fetħet Wirja interessanti ħafna fil-Palazz tal-Inkwiżitur il-Birgu fejn hemm minjaturi ta' statwi proċessjonali li ssirilhom festa. Hemm numru sabiħ hemmhekk ħeġġeġkom biex tmorru taraw. Mit-12 sat-3 ta' April.
Sat-3 ta' April hija fil-Mużew tal-Palazz tal-Inkwiżitur. Prosit. Mela di tħallieli hawnhekk ħalli l-ġimgħa dieħla nkunu nistgħu wkoll intuha promozzjoni. Eh, Godfrey.
Bdejt jien u se naraq jien. Eh, eh, mhux jekk. Nixtieq naraq nagħlaq bi fras wieħed Jiena nemmen li l-festi joffru l-isbaħ mument ta' kull lokalità u ta' kull parroċċa.
Grazzi ħafna. Mela, ħbib tiegħi. Jiena nirringrazzja lil kull minn xi mod jew ieħor ta' semu f'dan il-programm, nirringrazzja lil panel, grazzi lil Salvo Mallia, lil Lawrence Farrugia, Dr. Godfrey Farrugia, Mario Coleiro, Joe Teuma, Grazzi wkoll anki l Dun Anton Guder talli ma ġiex. Issa kien tqal xi ħaġa li ma ġbitux m'għandux dritt ta' risposta għax hu ma ġiex u mhux jien ma stedintux, jien stedintu. Però qabel immur nixtieq ngħid xi ħaġa dak is-Sinjur għax semmi lil San Pawl. Poġġi bil-qiegħda żejt dik ta' xarajn poġġet bil-qiegħda. Jien ortat naqra ma' San Pawl ta' jien dejjem nispiċċa fuq not umoristika. Daġi hawn ħa daqqa tajba ma' blata ma nafux fejn għadnek u xil-melli ħallu San Pawl il-Baħar. Salva tela' l-art, libbisnieh, ixxuttajnieh, żammejnieh hawn tliet xhur u x'tliet xhur żammejnieh hawn. Tliet xhur? Ġifieri biex taxxaqa kif jgħidu neħħa l-velenu mill-lifa u tefa' fil-nisa tagħna. Senna ma naqbilx jien eh, li jagħmel hekk jiġifieri. U telaq. Telaq. U meta telaq da kiteb Qari mill-ittra ta' San Pawl Appostlu lil Korintin. Qari mill-ittra ta' San Pawl Appostlu lil Rumani. Qari mill-ittra ta' San Pawl Appostlu lil Efesin. U bat ittra l kulħadd. Iwaxxija tellina laqas postcard ma batilna. Zammejna ħaw tliet xhur. Niltaw ma'kom nhar il-ġimgħa niddiskutu ma' John Dalli 2182147 affarijiet tagħna jawguralkom il-lejl it-tajjeb. Ciao!

Affari tagħna ġie mwassal lilkom minn MNZ Marketing Limited.